Nyadi diatu aku datai baru mai kitai sama besembiang ba minggu ke dua belas udah Triniti. Kena kitai mungkal sembiang kitai minggu tu kitai nyanyi lagu Meruan Ku Ngenang.

bagi satu ayat dua puluh semilan munyi tu, Laban kita udah diberi kuasa betuaika Kristus, ukai semina ulih kita arapka iya, tang laban kita udah merinsa ketegal iya mega. Tuhan enggau kita, lalu sama enggau nuan mega. Kitai sama nyebut, Allah Taala temadu bekuasa. Semua ti mensia dipeda Nuan, semua ti deka mensia ditemu Nuan. Nadai kami tau belalai ke Nuan, asuh tuchi peragam ati kami ulih Roa Kudus Nuan. Ngambi ke kami tau rindu ke Nuan enggau pengabis ati kami, lalu ngemesai ke nama Nuan ti kudus ulih Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Laban Allah Taala rinduka kitai mensia, Iya meri Anak Tunggal Iya, Jesus Kristus, ngidupka kitai ari dosa. Iya nyadi seruan kitai dalam serega lalu mai kitai ngagai pengidup ti meruan belama. Nyelaram kitai sama ngaku dosa kitai, dalam pengarap sereta ngesal ati, lalu enggau ati ti mutus tetap ngintu pesan Allah Taala, lalu begulai diau dalam pengerindu enggau pemaik enggau semua orang. Kitai sama ngaku penyalah kitai. Allah Taala temadu bekuasa, Apai kami ti di serega. Kami udah bedosa ngelaban Nuan. enggau diri sama diri dalam peragam, dalam jaku, dalam kereja. Ulih ati ti enda ibuh ulih pengelemi, ulih ati ti endang deka ngereja iya. Kami amat ngesal ati ke semua dosa ti udah digaga kami. Tegal Anak Nuan Jesus Kristus ti mati ke kami. Ampun semua dosa kami ti udah. lalu saup kami betuai ke nuan enggau ulah ti badas awakka ngemesai ke nama nuan. Amen. Allah Taala ti mandu bekuasa ti ngampun semua orang ti amat ngesal ati ke dosa. Kasih ke kita ngampun lalu ngelepas ke kita ari semua dosa kita. Netap lalu ngering ke kita dalam semua kereja badas. lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan oleh Jesus Kristus, Tuhan kitai. Amen. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Kristus kasihka kami, Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Kitai sama nyebut mulia. Mulia ka Allah Taala dalam endur ti pemadu tinggi, selamat ka nembiak Iya dalam dunya. Tuan Allah Raja serega, Allah Taala temadu bekuasa ti apai semua. Kami nyembah Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan. Kami muji Nuan ketegal mulia Nuan. Tuhan Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Apai. Tuan Allah Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami. Nuan ti duduk muaka nanda la apai, sambut sembiang kami. Laban semina Nuan siku aja ti kudus. Nuan aja ti Tuhan. Nuan aja ti Pemadu Tinggi, Tuhan Jesus sama ngerua kudus dalam mulia Allah Taala. Amen. Sampi kitai. Allah Taala ti endang meruan, nuan endang selalu deka mending ke kami taja kami lembau besembiang, lalu deka meri lebih ari ti dipinta tauka patut diterima kami. Beri ke kami pengasih nuan ti pemadu besai. Ampun penyalah nya ti ngasuh kami takut. Lalu beri ke kami utai ti manah ti enda patut dipinta kami. Enti enda ketegal pemanah enggau sembiang Jesus Kristus Anak Nuan Tuhan kami, ti idup lu megai perintah enggau nuan enggau Rua Kudus, tindang Petara siku ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Diatu kitai sama ningaka bacha ari bup Epistola. Bacha diambi ari Surat Saint Paul ngagai orang di Epesus bagi enam ayat sepuluh ngagai dua puluh. Pengujung iya, ngeringka diri kita dalam Tuhan ngena pengering ti datai ari kuasa Iya. Kena semua senyata ti diberi Allah Taala ke kita, ngambika kita ulih ngelaban akal Sitan ti jahat. kitai. Laban kita ukai ngelaban mensia, tang ngelaban kuasa bala antu ti ngereja penyai. Bala pemerintah enggau semua kuasa iya, enggau sida ti bekuasa ba dunya ti petang tu. Nya alai kena semua senyata Allah Taala diatu. Udah nya, lebuh hari ti jai datai, kita tentu ulih ngelaban serang munsuh. lalu udah beperang datai ke ujung. Kita tentu agi mengkang tan. Nya alai besedia kena pemendar ke belulang ti melit punggung kita. Kena pengelurus ke dinding dada kita. Lalu penemu ti seruran sedia deka Nusoi berita manah ti mai pemaik kena nyadika kasut kita. Kena pengarap ke terabai kita. Ngena pengarap kita ulih madamka laja ti ba api ti ditimbakka Sitan. Lalu sambut pengelepas ke selapuk kita. Lalu jaku Allah Taala nyadika pedang ti diberi Roh Kudus ngagai kita. Kereja semua tu dalam sampi kita. Minta tulung Allah Taala. Besampi sebarang maya. Nitih ke iring Roa Kudus. Ketegal tu selalu besedia lalu anang badu ngapa. Selalu besampi ke semua nembiak Allah Taala. Lalu besampi mega ka aku. ngambika Allah Taala meri ka aku jaku ari Iya. Awakka aku berani bejaku lalu nusui utai ti dipelalai ke dalam Injil. Ketegal Injil, aku diatu nyadi pegari. Taja aku agi mengkang dalam rumah tutup. Besampi kita, ngambika aku berani nusui Iya, nitihka patut dikereja aku. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ka Allah Taala. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Nyadi minggu tu kitai udah masuk ngagai minggu ke dua belas udah uh, Trinity. Nyadi minggu tu aku mai kitai uh, sama berati ke bacha kitai tadi ti diambi aku ari Epistola Saint Paul ngagai orang di Episus, bagi enam ayat sepuluh ngagai dua puluh. Nyadi ba ayat tu, iya nya jaku peransang sereta jaku penutup rasul Paul ba surat iya nuju orang Kristian di Episus. Ba jaku penutup iya tu, dia iya enggau ati ti bebendar ngingat sereta meransang sida di Epesus. Ngasuh sida beati-ati sereta besedia nyaga diri empu ari ti dikeruga ulih roh-roh Sitan ti jai, ti endang besedia deka nyerang pengidup sida, ketegal sida ti udah arap ke Jesus Kristus. Nya kebuah rasul Paul nyebut ba ayat sebelas munyi tu. kena semua senyata ti diberi Allah Taala ke kita. Ngambika kita ulih ngelaban akal Sitan ti jai. Nya alai sapa Sitan ti jai ditu ku rasul Paul. Ba ayat dua belas, iya madah munyi tu, Laban kitai ukai ngelaban mensia sama mensia, tang ngelaban kuasa bala antu ti ngereja penyai. bala pemerintah enggau semua kuasa iya, enggau sida ti bekuasa ba dunya ti petang tu. Nyadi kuasa ti ku rasul Paul ditu iya nya kuasa pemetang ti jai ti enda ulih dipeda enggau mata kasar kitai mensia. Nya alai, lebuh aku beratika kuasa pemetang tu, kuasa ti enda ulih dipeda enggau mata kasar kitai mensia, dia aku berati mega ke serang penyakit pandemik covid semilan belas enggau macham-macham penyakit ke bukai ke enda ulih dipeda enggau mata kasar kitai mensia. Lebuh kitai ti betapi enggau penyakit ti jai tu, Dia kitai patut bendar belalauka jaku tangkan enggau jaku peransang rasul Paul ditu. Laban jam ke diatu kitai benung betapi enggau ari-ari ti tusah sereta jai. Ba maya tu meh kitai benung beperang sereta belaban enggau kuasa Sitan ti jai, ti patut dilaban kitai mensia. Nya alai bekeni kitai ulih ngelaban akal Sitan ti jai tu, ti benung ngerusak pengidup kitai mensia jam ke diatu. Nya kebuah rasul Paul madah ngagai orang di Epesus, ngasuh sida ngena runding enggau penemu ti beserakup enggau pangan diri, lalu ngaku Jesus Kristus nya nyadika ketuai sida ngelaban munsuh ke enda ulih dipeda enggau mata kasar kitai tu. Nyadi jam ke diatu mayuh bendar pengerusak udah digaga penemu Sitan ba pengidup kitai mensia. Lebih agi nengah penyakit pandemik covid semilan belas enggau penyakit-penyakit ti bukai mega. Kelimpah ari ti nyerang perengka tubuh kitai. Semua penyakit tu mega nyerang pengarap kitai ti betuai ke Jesus Kristus. Nyadi penyakit tu udah ngusut ke runding kitai, meri pemedis ba tubuh enggau semengat kitai, ati enggau runding kitai. Sekeda bala kitai udah mati ketegal penyakit tu. Pia mega penyakit tu mutuska pengawa kitai ti begiga ke belanja. Mayuh kitai nyau nadai kereja kena ngidupka diri. Iya mega udah ngurangka pemakai kitai tiap-tiap hari. Penyakit tu mega nagang kitai begulai enggau pangan diri baka selama. Lebih agi penyakit tu udah nagang kitai begempuru nyembah Allah Taala, baik ke nya ba gerija tauka ba rumah kitai empu. Nyadi empas pengerusak penyakit tu chukup kuat ba pengidup kitai mensia jam ke diatu. Ari nya, enti kitai enda tan sereta liat ati, dia deh penyakit tu tau bendar ngelemika pengarap kitai ba Tuhan Jesus Kristus. Kuasa tu ukai utai ti datai ari serega, tang datai ari penemu Sitan ba dunya tu. ngambika kitai tau bendar nulung lalu nitihka penemu enggau Perintah Iya. Enti kitai nyau nadai pengarap agi ba Allah Taala ti di serega nengah Jesus Kristus. Nya kebuah rasul Paul ngingatka kitai pasal dua pekara ti beguna amai dalam pengidup enggau pengarap kitai jam ke diatu. Keterubah iya, Iya nya kitai patut tegap dalam Allah Taala nengah pengarap kitai ti betuai ke Jesus Kristus. Lalu kedua, kitai patut ngena senyata ti diberi Allah Taala ke kitai. Ngambika kitai ulih ngelaban akal Sitan ti jai tu. Nya alai bekeni kitai ngena senyata ti ku rasul Paul ba ayat sebelas ditu deh. Diatu aku mai kitai sama beratika Baka ni kitai ulih ngena senyata ti tau dikena kitai ngelaban kuasa pemetang? Kuasa tu ti datai ari perintah Sitan ti jai ba dunya tu. Keterubah iya, ba ayat sepuluh, rasul Paul ngasuh kitai ngeringka diri dalam Tuhan. Reti nya kitai patut ngeringka diri ba Tuhan ti Allah Taala siku aja. Anang beginsit ari pengarap kitai ti betuai ke Jesus Kristus dalam pengidup kitai. Kena pengering ti datai ari Allah Taala ngelaban kuasa pemetang tu. Ingat meh, kitai tu bempu Tuhan ti Allah Taala ti besai kuasa. Enti kitai amat bepegai teguh ba dalam Iya, Nadai utai ulih ngalah sereta nesatka kitai. Munyi ke dipadahka rasul Paul ngagai orang di Epesus, bagi satu ayat semilan belas ngagai dua puluh satu, munyi tu, Lalu baka nya mega pemesai kuasa iya ti endang kering ba kitai ti arap. Kuasa iya ti dalam kitai, sebaka enggau pengering kuasa ti dikena iya Lebuh iya ngangkatka Kristus ari mati, lalu nudukka iya muak ari kanan Iya ti di serega. Kristus merintah di endur nya ari atas semua pemerintah bala melikat serega, kuasa perintah, kuasa antu, enggau rajah ti merintah. Iya ari atas semua orang ti bepangkat besai, enggau ti bekuasa di dunya tu enggau di dunya ti ka datai. Lalu pia mega ba pantun puji Maria ba Injil Luke bagi satu ayat empat puluh enam ngagai lima puluh lima, bisi mega madahka Tuhan ti Allah Taala kitai nya udah nunjukka kitai kuasa Iya ti pemadu besai. Iya ngena jari Iya sereta nunjukka jari Iya kena iya ngalahka munsuh iya sereta nyelamatka orang ti arapka iya. Nya alai, anang kitai putus pengarap ba Iya ti Allah Taala. Tang keringka ati kitai ngena kuasa Iya, ngelaban semua penguji ti datai ari kuasa Sitan dalam pengidup kitai besari-sari. Kedua, iya nya Kitai meda Epesus bagi enam ayat sebelas. Ditu rasul Paul ngasuh kitai ngena semua senyata ti diberi Allah Taala ke kitai. Nyadi jam ke diatu kitai benung betapi sereta belaban enggau penyakit ti balat bendar ngenusah sereta ngerusakka pengidup tubuh enggau semengat kitai, ati enggau runding kitai. Pia mega ukai semina penyakit covid semilan belas nya aja ti ngelaban kitai, tang mayuh agi penyakit bukai ti sama ngelaban kitai, ti enda ulih dipeda kitai enggau mata kasar kitai. Semua munsuh kitai tu tau bendar ngungkung lalu nganchurka pengidup kitai. Enti pengarap kitai enda tegap ba Allah Taala enggau ba Jesus Kristus. Ari nya, kitai patut bendar bejaga sereta besedia. Nya kebuah rasul Paul ngasuh kitai ngena semua senyata Allah Taala. Ngambika kitai ulih ngelaban semua akal Sitan enggau kuasa pemetang. ti datai ari perintah Sitan ti jai. Kitai mesti arap kediri empu ulih ngelaban kuasa pemetang tu datai ke pengujung iya. Munyi ku rasul Paul ba surat iya ngagai orang di Epesus bagi enam ayat dua belas, Kitai ukai ngelaban mensia ti ulih dipeda kitai, tang kitai ngelaban bala antu ti ngereja penyai ti enda ulih dipeda enggau mata kasar ti betuaika Iblis enggau Sitan. Ari nya ku rasul Paul, Lengkapka diri empu ngena senyata Allah Taala, ti tau ngasuh kitai kering sereta kebal ba pengarap kitai ke Allah Taala dalam Jesus Kristus. Lalu ke tiga, iya nya rasul Paul madah ba surat iya ngagai orang di Epesus bagi enam ayat tiga belas munyi tu, Kena senyata Allah Taala diatu. Leka jaku diatu besai bendar reti nya ba kitai. Laban iya nemu kuasa pemetang, kuasa antu, kuasa Iblis, enggau kuasa Sitan. Endang seruran besedia deka ngelaban sereta ngerusakka pengidup kitai. Laban kuasa ti jai tu ukai nganti ila lusa. Enti iya deka ngerusakka pengidup kitai ba dunya tu. Tang diatu munyi ku rasul Paul. Nya kebuah rasul Paul ngasuh kitai ngena senyata Allah Taala diatu, ukai ila lusa, tang diatu. Kebuah iya, ngambi kelebuh kuasa penyai datai ngelaban kitai, kitai enda alah sereta rebah ngapa. Kitai tentu ulih ngelaban serang munsuh kitai nya, lalu tetap mengkang tan bediri beperang datai ke pengujung iya. Keempat, ba surat rasul Paul ngagai orang di Epesus bagi enam ayat empat belas ngagai lima belas. Ditu mega rasul Paul madah ke semua senyata ti patut dikena kitai ngelaban kuasa pemetang tu patut disedia ke ba dalam pengidup enggau pengarap kitai. Ba ayat tu kitai ulih beratika pemerat rasul Paul ke orang di Epesus maya nya. Iya enggai meda sida di Epesus labuh sereta diirit ke dunya penyai enggau dosa. Rasul Paul ransing bendar deka meda sida seruran bediri tegap ba pengarap ti betuai ke Jesus Kristus. Taja pen mayuh penguji ti datai ari penemu Sitan, ti tau bendar ngenesatka runding sida ari penemu Allah Taala. Rasul Paul seruran ngelalau sereta ngasuh sida seruran bediri tegap ba pengarap sida sereta enda lenyau pengarap ngapa lebuh betapi enggau penyai, penanggul, penyakit, pemerinsa enggau pemedis dalam pengidup sida ba dunya tu. Pia mega jaku lalau enggau jaku peransang rasul rasul Paul tu mega dituju kia ngagai kitai kemaya hari tu. Ti benung betapi enggau mayuh macham penguji ti tau bendar ngelemika pengarap kitai ti betuai ke Jesus Kristus. Nya alai iya ngasuh kitai meruan bediri tegap ba pengarap ti betuaika Jesus Kristus enggau ba Allah Taala. Ditu rasul Paul ngasuh kitai tetap arapka Jesus Kristus nya Tuhan Allah Taala ti bendar, ti datai ari serega. Ku rasul Paul ba ayat empat belas munyi tu, Belitka pemendar Allah Taala nya ba punggung kita, lalu kena pengelurus Iya ke dinding dada kita. Pia mega rasul Paul seruran ngasuh kitai ngena penemu kitai nusui Berita Manah ngagai semua orang. Berita Manah ti tau mai pemaik ke ati enggau runding kitai. Lebuh maya ti betapi enggau kuasa pemetang, kuasa antu, kuasa Iblis enggau kuasa Sitan. Gaga jaku Allah Taala nya nyadika kasut kita, pia ku rasul Paul. Rasul Paul mega ngasuh kitai ngena pengarap kitai ti tegap nyadi keterabai dikena kitai nyeliah sereta kena madamka laja ti beapi-api ti ditimbakka Sitan dalam pengidup kitai besehari-sehari. Arap sereta terima pengelepas ti udah diberi Allah Taala ngagai kitai nengah Jesus Kristus ti udah mati ba atas kayu regang nyadika penebus kitai. Ngambika nya tau nyadika selapuk pala kitai, pia ku rasul Paul. Rasul Paul mega ngasuh kitai seruran macha Jaku Allah Taala. ninga jaku Iya sereta nerima sereta nyimpan jaku Allah Taala dalam ati kitai. Ngambika jaku Iya nya tau nyadika peransang enggau pedang dikena kitai ngelaban kuasa pemetang. Kuasa entu kuasa Iblis enggau kuasa Sitan ti seruran deka ngerusakka pengidup kitai ba dunya tu. Sambut Ruah Kudus Allah Taala sereta seruran nitih ke iring iya dalam pengidup kitai. Ngambika kuasa Roh Kudus tau nyadika baju kirai kena ninding kitai ari asut kuasa antu, kuasa iblis enggau kuasa sitan ti enda dipeda enggau mata kasar kitai. Lebuh maya penusah ti balat nuntung pengidup kitai jam ke diatu, Rasul Paul ngasuh kitai seruran besampi ngagai Allah Taala nengah Jesus Kristus lalu ulih iring Roh Kudus iya. Minta tulung iya ngambika kitai dilindung iya ari sebarang penanggul, penusah, penyakit enggau pemerinsa. Tu udah balat bendar nuntung pengidup kitai ba dunya tu. Nya kebuah rasul Paul ngasuh kitai seruran ngena tujuh bengkah senyata Allah Taala ti ku iya ba surat iya ngagai orang di Epesus, bagi enam ayat sepuluh ngagai dua puluh ditu. Laban munyi ku rasul Paul, enti kitai seruran ngena senyata Allah Taala ngelaban kuasa pemetang, kuasa antu, kuasa iblis enggau kuasa Sitan, Dia Allah Taala seruran deka enggau kitai sereta nulung, nyukung sereta ngelindung kitai lebuh kitai ti beperang ngelaban kuasa pengerusak enggau kuasa penyai ba dunya tu. Kuasa pemetang, kuasa antu, kuasa iblis enggau kuasa sitan. Nya munsuh kitai ti endang tetap meruan. sereta aktif ari kelia nyentukka sehari tu. Lalu kuasa tu deka meruan nyentukka pengujung iya. Datai ke Jesus Kristus datai kedua kali ke dunya tu jemah ila. Lebuh maya penatai Jesus Kristus kedua kali, semua kuasa ti jai tu deka dibuai ngagai danau api, munyi ke dipadahka rasul John ba bup Pemandang bagi dua puluh ayat sepuluh munyi tu, Nya alai ku rasul John, Anang takut sereta irau ke kuasa penyai tu, laban Allah Taala udah ngari sereta mekal kitai enggau senyata Iya kena kitai ngelaban kuasa penyai tu. Anang beginsit ari pengarap ti betuai ke Jesus Kristus. lalu mengkang meh betuai kia dalam pengidup kitai. Laban ti kitai mengkang kering sereta tegap dalam pengarap kitai. Ari nya nadai utai ulih nagang kitai nyembah Allah Taala. Taja pen kitai enda ulih besembiang, begempuru enggau pangan diri di gerija tauka ba rumah kitai empu. Enti kitai tetap. bepegai teguh ba Jesus Kristus. Nadai utai ulih nyeraraka kitai ari pengerindu iya. Munyi ke dipadahka rasul Paul ngagai orang di Roma bagi lapan ayat tiga puluh lima munyi tu. Nya alai ku rasul Paul, Sapa ti ulih nyeraraka kitai ari pengerindu Kristus? Ulih penusah ngereja nya, tauka pemerinsa, tauka penemu nekan, tauka pengelakar tauka penyeranta tauka utai ti ngasuh bebadi sekalika pemati. Laban aku tentu nemu ku rasul Paul ba ayat tiga puluh lapan ngagai tiga puluh semilan, nadai utai ulih nyeraraka kitai ari pengerindu iya. Nemuka nya pemati tauka pengidup. Nemuka nya sida melikat tauka sida pemerintah Sitan. Sekalika nya kuasa bala antu, Nemu ke nya utai diatu tauka utai jemah ila. Nemu ke nya dunya ti di atas tauka di baruh. Nadai utai ti digaga di dunya tu ulih nyeraraka kitai ari pengerindu Allah Taala ti endang enggi kitai ulih Jesus Kristus Tuhan kitai. Ari nya, siti pekara ke patut diperatika kitai iya nya Allah Taala enda kala besemaya madahka kitai enda kena penguji tauka penusah ba dunya tu. Indah Jesus Kristus mega kena penguji enggau pemerinsa. Tang Allah Taala selalu meri pemenang ngagai iya, ngalahka kuasa penguji enggau pemerinsa. Lalu pia mega Allah Taala deka merika kitai pemenang Enti kitai ngena semua senyata iya ngelaban semua penguji, penanggul, penyuntuk, penyakit enggau pemerinsa ba dunya tu. Nya alai seruran beterima kasih ngagai Allah Taala, baik ke nya maya tusah tauka maya lantang ba pengidup kitai besehari-sehari. Munyi ku rasul Paul madah ba surat iya ti kedua ngagai orang di Korint, bagi empat belas bagi dua ayat empat belas ngagai lima belas munyi tu. Ku Rasul Paul, Tang terima kasih ka Allah Taala, laban ari kami ti besaum dalam Kristus, kami diiring Allah Taala nyadi orang tangkap dalam pejalai pemenang Kristus. Allah Taala ngena kami ngerembai ke penemu pasal Kristus ngagai semua endur, baka pemanah bau rengut. Laban kami baka menyan ti bebau rengut diberi Kristus ngagai Allah Taala, ti ngachir bebau ba sida ti deka dilepas enggau sida ti deka lenyau. Baka nya mega kitai deka disium bau rengut ba Allah Taala enti kitai tetap kering sereta tegap dalam pengarap kitai dalam Allah Taala sereta besaum pengidup dalam Jesus Kristus. Nyalaika penudi iya bala menyadi, lantang meh kitai enti kitai udah nyikap diri ngena semua senyata Allah Taala dalam pengidup kitai. Kena meh senyata Allah Taala nya ngelaban semua pemetang, kuasa antu, kuasa iblis enggau kuasa Sitan. Besaum meh enggau Jesus Kristus dalam sampi. Ngambi ke nyadi ke senyata pengarap kitai ngelaban semua penyai dalam dunya tu. Nya alai lebuh kitai benung betapi enggau kuasa pemetang, kuasa antu, kuasa iblis enggau kuasa sitan. Lebih agi lebuh kitai ti agi belaban beperang enggau penyakit pademik covid semilan belas jam ke diatu. Kena mih senyata ti udah disedia ke Allah Taala ke kitai. Tanchang ke tali pinggang pemendar Allah Taala ba punggung kitai. Simpan ke pengelurus Allah Taala dalam ati kitai. Ngambi ke nya tau nyadi ke dinding dada kitai ari laja ti ditimbak ke kuasa sitan nuju pengidup kitai. Anang leju nusui berita manah Allah Taala enggau pangan diri. Taja pen gerija ditutup endur besembiang, tang Berita Manah Allah Taala anang badu nusui iya. Ngambika tau nyadika pemaik dalam pengidup kitai nengah ajar enggau jaku Iya ti lurus, bendar sereta kudus. Tegapka pengarap kitai ba Jesus Kristus siku aja. Ngambika pengarap nya nyadika terabai dikena madamka laja ti beapi-api. ti ditimbakka Sitan ke dalam ati enggau runding kitai. Sambut meh pengelepas ti udah diberi Jesus Kristus, ngambika nyadi ke selapuk ati, runding, tubuh enggau semengat kitai. Sereta kena meh jaku Allah Taala nyadika pedang kitai ti diberi nengah Roh Kudus dalam pengidup kitai. Seruran besembiang sereta besampi, minta tulung, minta saup, minta dinding Allah Taala. Ba pengidup diri empu, kediri sebilik, ke kaban belayan kitai, ke pangan kitai, orang ti semak kitai, semua nembiak Allah Taala enggau semua orang ti lemi dalam jalai pengarap. Ngambika nengah sembiang enggau sampi kitai, semua kitai tau bulih pemenang lebuh kitai ti beperang ngelaban kuasa pemetang. kuasa antu, kuasa iblis, enggau kuasa Sitan. Lebih agi lebuh kitai ti beperang ngelaban penyakit Covid semilan belas jam ke diatu. Seruran besampi sereta besembiang, anang milih maya, anang ngeleju, anang badu, besampi minta iring Roh Kudus ngambika ulih iring iya. kitai ulih nengah jalai pengelurus enggau pemendar, nuju jalai pemenang dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kitai. Lalu kena aku nutup jaku kunsi aku minggu tu, aku deka macha jaku ari surat rasul Paul ngagai orang di Pilipai bagi dua ayat semilan ngagai sebelas. Lalu tu nyadi ke sampi aku ke semua kitai. Rasul Paul bisi nyebut munyi tu, Ketegal nya, Allah Taala ngangkat Kia ngagai endur ti pemadu tinggi, sereta meri Kia nama ti besai agi ari nama bukai. Nya alai kena ngemesaika nama Jesus, semua utai ti di serega, di tanah, enggau di baruh dunya deka besugang magang. Lalu semua deka ngaku Jesus Kristus nya Tuhan ngagai mulia Allah Taala ti Apai. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Kitai sama nyebut batang pengarap kitai orang Kristian sama sereta. Kami arap ke Allah Taala ti Petara siku aja ti apai semadu bekuasa ti ngaga serega enggau bumi enggau semua utai ke dipeda enggau semua utai ke enda dipeda. Kami arap ke Tuhan siku aja Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Taala. Ti endang sama bisi enggau Allah Taala ke nyau ari mulai kelia. Allah Taala ke datai ari Allah Taala, penampak ti datai ari penampak, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak, iya ukai digaga. Iya endang sama sebaka enggau Allah Apai. Ulih Iya semua utai digaga. Iya nurun ari serega ketegal kitai, laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Ruah Kudus iya diada kemeria darah tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang diletak Portius Pilatus, iya merinsa, mati lalu dikubur. Ari ti ketiga iya angkat idup baru ngamat ke jaku dalam surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega lalu duduk ari pua kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau ti jai, sampal ti agi idup enggau ti udah mati, lalu perintah Iya deka meruan belama-lama. Kami arapka Ruah Kudus ti Tuhan, ti meri pengidup. Iya datai ari Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak, sama disembah lalu dikemesai. Iya udah bejaku beseruan ke sida nabi. Kami arap ke siti eklisia aja ti kudus ti kotelika ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai. Amen. Kitai nampung enggau sampi pinta besampi kitai. Aram kitai besampi ke eklisia sereta ke semua mensia dalam dunya tu, lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Allah Taala temadu bekuasa, Apai kami ti di serega. Nuan udah besemaya deka ninga ke sampi kami ti minta dalam pengarap. Nya alai kering ke bishop kami Donald enggau Nelson ke semua bala padri, bala deacon, katikis, sub-deacon, lay reader, enggau semua eklisia ti betuai ke Kristus. Awak ke semua orang ti ngaku dalam nama nuan tau begempung dalam pemendar nuan, begulai diau dalam pengerindu nuan, lalu mandang kemulia nuan di sebelah dunya. Beri penemu enggau pengelandik ke semua orang ti megai kuasa. Lebih agi kami besampi ke menua kami Malaysia. Kami besampi minta nuan Tuhan meri pemaik, meri pemanah, meri pengelurus, meri penyamai, meri pengerai ngagai menua kami tu. Kejauhka semua. Utai ti tau ngasuh kami bebagi, ngasuh kami charut, ngasuh kami belaya. Kami besampika Yang di-Pertuan Agong kami, besampika Perdana Menteri kami di Malaysia ditu. Awakka sida ke nyadi ketuai. ba menua tu tetap deberi nuan penemu, deberi nuan pengerindu, deberi nuan pengasih. Awak ke sida iya ulih ngatur menua kami dalam jalai pemanah, pengelurus enggau pemaik. Lalu pia mega kami besampi ke menua kami Sarawak. Lebih agi kami besampi ke Yang di-Pertua Negeri kami. Ketuai Menteri ba menua kami Sarawak ditu enggau semua bala kabinet, bala menteri, bala ketua masarakat, tuai-tuai rumah enggau semua orang ti ngiring menua kami dalam jalai pemansang, jalai pengidup. Nya alai kami besampi minta nuan merekat. ke menua kami, lebih agi minta nuan ngiarka penyakit covid semilan belas ari menua kami di Malaysia enggau di Sarawak ditu. Lalu pia mega asuh menua kami enggau semua menua bukai. tau bebasaka pangan diri lalu ngereja utai ti tau pulaika penguntung semua. Beri berekat nuan ke semua kami ke kami sebilik ke pangan kami sereta enggau orang ti diau sema kami. Awakka kami tau ngereja pengawa Kristus dalam pemanah enggau pangan diri, lalu rindu kediri sama diri baka Kristus ti rinduka kami. Kelantang lalu geraika sida ti natka penyakit ba tubuh, ati enggau roh. Lebih agi kami besampi ke semua bala kami di Malaysia enggau di Sarawak ditu lebih agi ba dunya tu ti udah kena rampit penyakit covid semilan belas ti benung Ngenat ke pemedis penyakit nya baik nya di pusat kuarintin tauka ba hospital. Beri pengerai, beri penyamai, beri pengelantang, beri penyaup ngagai sida ti kena penyakit nya Tuhan. Awak sida iya jampat gerai, jampat nyamai baka selama. Lalu pia mega kami besampi ke semua orang ti sakit baik nya di rumah, tauka di hospital. Sida ke nyau tuai ke nyau enda dapat besampi mega ke sida ke timpang pendiau enggau sida ke nadai apai indai ti ngasai kediri sakit ba ati enggau runding sida. Lalu pia mega kami besampi ke semua penyakit. Ti datai ari kuasa Sitan ti udah ngerampit kami. Nya alai buai semua leka penyakit nya ari pengidup kami mensia lalu beri ke semua kami lebih agi sida ti bendar ngenatka pemedis penyakit baik ke nya penyakit covid tauka penyakit ke bukai. Beri peransang enggau pengadang ati lebuh natka penusah, lalu beri ke sida pengaga ati ti datai ari Selamat nuan. Nya alai dinga ke kami lebuh kami ngingatka sida ke udah mati ti arap ke Jesus Kristus. Nya alai kitai sama ngingatka semua kaban belayan kitai ke udah ninggalka kitai ari dunya tu. Ngelai nitihka semaya nuan, berika kami sama enggau sida bagi dalam perintah nuan ti meruan belama-lama. Nya alai andal ati begulai enggau semua orang tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega ke dalam pengerindu nuan. Kitai sama nyebut Apai ti kasih Sambut sembiang kami tegal Anak Nuan, Jesus Kristus ti Penebus kami. Amen. Besampi kitai. Tuan Allah sama enggau orang Kristian di tiap gerija dalam eklisia Nuan. Ti alai tubuh enggau darah Anak Nuan diinjukka piring ti kudus dalam Sakramen Eukarista. Kami muji lalu ngenang Nuan. Kami meri ke Nuan tubuh enggau semengat kami. Baik kami begulai enggau Nuan berari. Kami minta dalam nama Jesus Kristus, Anak Nuan, Tuhan kami. Amen. Tuhan Jesus Kristus ti rindu ke kami. Kemaya tu kami enda tau nyambut Nuan dalam sakramen ti diletak Nuan. Utang kami minta Tuhan tama ke dalam ati kami, lalu meruan diau enggau kami berari. Kami muji Nuan ulih Nuan udah nyadi mensia, ulih Nuan udah bekereja lalu merinsa di dunya tu, ulih Nuan udah mati, ulih Nuan angkat pulai idup baru, ulih Nuan pulai ngagai serega. Enggau pengabis ati kami rinduka Nuan. Anang ngasuh kami beserara enggau Nuan. Tang bai kami ngasaika pengerindu nuan berari-ari. Amen. Tuhan, kasihka kami ti diau di dunya tu. Kasihka semua eklisia nuan. Berika kami ati baruh, ati ti rinduka nuan, enggau ke semua nembiak nuan. Ati ti tuchi enggau ati ti nemu nagang diri. Saup kami diau manah agi ari selama tu. Saup kami nangi ke nuan lalu betuai ke nuan. Dalam semua kereja enggau pemerinsa, kami tetap bepanggai dipengasih nuan aja. Kasih ke semua mensia, laban nuan udah mati awakka ngidup ke semua sida. Beri pengasih enggau pengampun ke semua orang ti agi idup, lalu beri selamat. Enggau pengidup ti meruan ke semua sida ke udah mati. Amen. Diatu kitai sama nyebut sampi ke diajar Tuhan Jesus sama sereta, Apai kami ti di serega, kudus meh nama Nuan. Datai meh perintah Nuan, jadi meh peneka Nuan. Baka dalam serega baka nya dalam bumi. Beri ke kami pengidup tiap hari. Lalu ampun semua penyalah kami, baka kami ti ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lalu lepaska kami ari penyai, kera Nuan ti empu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama-lama iya. Amen. Allah Taala Triniti ti kudus ngasuh kita kering dalam pengarap enggau pengerindu, ninding kita ari semua utai, lalu ngiring kita dalam pemendar enggau selamat Iya. Lalu berekat Allah Taala Temadu Bekuasa, Apai, Anak, enggau Ruah Kudus diau enggau kita ngintu lalu nyaga kita ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Kena kitai ngujungka sembiang kitai, kitai nyanyi siti agi lagu ke benama. Betaun aku udah ngiga.